Сахалар туруоруҥ Дьэ, олохтоох бэйэни салайыныы саҥа сокуонун барыла ол аата килиикара сокуонун барылын дьүүллэһии кэлэр сылга көстө. Ол да буоллар дьон төбөтүн булкуйуу бара турар. Ол курдук бу бастаан Яблоко партия чилиэнэ Лев Шлосберг этиитэ тарҕаммыта. Ол кэнниттэн хомуньуустар хомулландаххыннар утардылар укуону. Бу укуон ылыннаана кыра дэриэбинэлэр, поселениелар эсиилэрэ тиэрдитиилэр. Ол эбэтэр бу дьоннор бары Яблоко партия чилиэнэ да буоллун, коммуниста да буоллуннар, бу олохтоох бэйэни халайыныы, оройуоннар, ол эбэтэр Саха сиригэр сыһыаннаан эттэххэ, улуустар таһымнарынан тарҕаннаҕына, нэһилиэктэр, кыра поселениелар, дэриэбинэлэр эстэллэр диэн кинилэр ылыттылар эбит. Ону ааһан Бу ээ сокуон ээ Лепсэй ким Михаил Матвеевтэн хомуйуус учуонай депутат этэринэн хаалынньаҥ Албания Мадела диэн буолла. Ол гынан баран мин бу Албанияҕа тобон сылларга диэри коммунистар салайан кэлбит дойдулара буоларын быһыытынан манааҕар бахтыы анаабытым. Тоҕо диэтэххэ, коммунистар хаһан баарар былаас туруору тутулун туруорса дьоннор ол курдук урут Албания Албанская Народно-социалистическай республика диэн ааттаата. Ол да иһин хаарбахтааммын интернети көрбүтүм Албанияҕа олохтоох бэйэни халыыны икки таама икки таамнаах диэн чуолкайдык уруллаат дьар. Ол курдук уон икки уокурук, административнай уокурук, олор истэннэн Алтон биир муниципалитет уонна олор истэннэн муниципальнай единицалар бааллар диэн уруулааччылар. Онон дьон матырыйаал хантан ылан эппитин билбэтим. Дьэ ити хааллын, албаанньылар биһиэхэ сыһыаннара уоттар Так, дэ саха ириэр буоллаҕына билигин үс хайысха баар үс хайысха бу окуону олоххо киллэрии туһунан үс хайысха баар. Бастакы хайысха буоллаҕына кэлиикара окуонун барыла сөптөөх диэн олохтоох бэйэни салыыны биир таамынан барыахтаах. Ол гынан баран бу олохтоох бэйэни салыыныы нэһилиэктэр таамнарынан тэриллиэхтээхтэр. Бу хайысханы Ил Түмэн депутата Владимир Поскачин уонна кини халайар Сомоҕо күүс общественнай тэрилтэ туруорсар үгүс нэһилиэктэргэ маны өйүүллэр. Онон манан көҕүлүүр бөлөхтө тэриллэн үлэ-хамнас аҕалынан эрдиэхэ. Так, аны иккис хайысха. Иккис хайысха эмиэ Кыйыкыра укуонун барыла биир тааннаах олохтоох халайыныы сөп диэн, ол гынан баран, бу олохтоох бэйэни салайыныы улуустар ол эбэтэр оройуоннар таһымнарынан тэриллиэхтээхтэр. Маны бэйэ билэргэ курдук республика үрдүкү хаһалтата, ону кытта э, биир ньыгыл Арассыыйа политическай партия Саха сиринээҕи салаата туруорсар. Ээ, аны үһүс хайысха. Үһүс хайысха буоллаҕына аа эрэгийиэннэр бэйэлэрэ баара тахтардын. Бу олохтоох бэйэни халайыныы Ханнык таабынан тэриллиэхтээҕин эргийэннэр, Российскай Федерация субъектара бэйэлэрэ быһаарыахтаахтар. Итини өйдөөх да. Дьэ бу өптөөх курдук да. Российская Федерация Федерация тутула уонна туга уопсайынан куолута оннук буолаата. Эргиэннэр усулуобуйалара араас-араас онон маннык окуоннарга бэйэлэрэ бэйэлэрин усулуобуйаларынан бэйэлэрин дьоннорун эргэлэрин менталитетынан көрөннөр бэйэлэрэ быһаарыахтаахтара эмиэ сөптөөх курдук этэ. Ээппэ, манылана татардар туруорсуулара улахан оруолу оонньуйда буолла. Татардар уопсайынан бу кинилэр саайтарын арыйтаан көрдөххө Кинилэр уруккунан хаалан туруорсаллар эбит. Ол эбэтэр олохтоох бэйэни салайыныы икки таһымнаах буолуохтаахтар. Ол кинилэр ону тоҕо туруорсаллара өйдөнөр, тоҕо диэтэххэ кинилэргэ сыылы деревнэлэр холобур сүүс сүүрбээттэ чуваш деревнэтэ бар. Холобур татаар оройуонугар чуваш Муниципальнай округа бэйэтэ көҥүл бэйэтин бэйэтэ алайынар чуваш муниципальнай округа баар буолар эрэ кинилэр улаханна баарбат буолуохтаахтар чуваш эрэ буолла да оннук нуучча дэриэбинэлэрэ бааллар мариесса дэриэбинэлэрэ бааллар мордвина дэриэбинэлэрэ бааллар онон бу дьоннор татаардар бу икки таһымнаах олохтоох бэйэни салайыныыны туруорсаллара өйдөнөр быһыыга Отон бия оннук буолбатах. Дьэ бу э, туруотсуу түмүгэр холобур кэлэ сылга икки сааһы уларытыылары киллэриннэр холобур э, темин улаханный таабаппин холобур былаана э, бу олохтоох бэйини халайыныы концепция бэйини салайыныы биир таһымнаах буолбакка икки таһымнаах буоларын туһунан уларыппаттара буолуоҕа ону хаҥа окуону ылыныахтарын наада тоҕо диэтэххэ биир таһымнаах олохтоох бэйэни халайыныы туһунан сокуон барылын концепция быһыытынан ылынахтара да бастакы ааҕыга концептуально оччоҕо билигин төннөннөр хаҥа сакыны проект оҥоруохтара наада Ол гынан уларытыы киллэриэхтэрин сөп, эргийэннэр бэйэлэрэ быһаарыахтарын сөп диэн. Мэ анаабар ты, бэйэм анаабар. Өскөтүн оннук буоллаҕына, э, көрбүт даһар эбит даҕаны биир эптаа. Э, Саха Иригэр олохтоох бэйэни салайыныы улуустар таамнанан тарҕатыга. Тоҕо диэ? Дьэ Уйбаан Иванович Шамаев ээ ыстатыйата тарҕаммытын эйиги аахпыт буолуохтааххыт. Э социальнай ситимнэринэн ватсабынан телеграмынан тарҕаммыта. Онно кини буоллаҕына то бу сокуон ылыллара Ол эбэтэр нэһилиэктэр сирдэриттэн матыллара, нэһилиэктэр сэллэрэ сир баайын хосчооччуларга туһалаахтар. Ол өйдөнөр дьыала. Капитал айылҕатын холобур ыраата барбакка диэххэ Океан уургунун көрдөххө, Канаданы да булан көрөр буоллахха, Алясканы далан көрөр буоллахха, сир баайдаах иһдэр уопсайынан биһиги дойдубут курдук ити биһи нэһилиэктэрбит, биһи улуустарбыт тарҕана иһдэрин курдук иһдэргэ дьон-сэргэ олорбот. Бука бары океан кытылын диэки бөлөхтөн олороллор, Уонна чэ олохтоох нэһилиэктэр нэһилиэнньэ индеецтэр эскимостар ол резервацияга бааллар. Уонна аата барыта вахтовай бөһүөлэктэр. Ол эбэтэр сир баайдаах э, сирдэргэ онно дьону көһөрө атыллар. Хапытаал айылҕатын быһыытынан эппитэ. Э, Онно социальная разгрузка территорий диэн ааттаабыта. Онно Сирбаевкут-Сур компанияларга мэһэйт аайы буолар социальнай ногрузкаһуох буолатаах олохтоох нэһилиэнньэ олбут төрүт норуоттар иһиндэннэр ол дьиҥинэн хуох буолатаат. Онон бу капитализм, капитал былаһын айылҕатан нукутта. Онон киэжиктирге ас суох. Ол кынаман Уйбаан Уйбаанабыс итиччэ этэн баран итэрэ этиэхтээҕэ бу окуон улуустар таһымнанан тарҕанара бииртаамынан биһиги былааспытыгар эрэ буолбакка биһиги Ил Дархаммытыгар Айсен Сергеевич Николаевка тус бэйэтигэр туһалаахтыын Тоҕо диэтэххэ, кини дьиэ кэргэнэ, кини ойоҕун хампаанньата алмаас кустуур, билигин бэл диэтэр урата харыстанар сиргэ сир быстараннар онно алмаас кустаары сылдьаллар, онон кини иһитэр ытыахтаата. Ол эбэтэр эргийэннэр бээлэрэ быһаарыллар диэн этии кыайара эбит буоллаҕына, оннук уларыы киирдэҕинэ Окуун барылар, ол аата саха эригэр э, олохтоох бэйэни алайыныы э, мин санаабар уулусса таамнынын тэриллиэҕэ. Ол аата нэһилиэктэр эстэллэр, нэһилиэктэр саха дьоно э, олохтоох төрүт омуктар Дьокуускай куорат плотугар Дьокуускай агломерациятыгар көһөн кэлэллэрэ. Ол сирдэрин сирдэрин уоттарын сир баайын хостооччуларга туран биэрэр процесстара им биэрэр халҕанан барыа дээн өссө күүһүрүө дээн этэбин чэ итинник уонна даҕаны өссө даҕаны сир туһунан боппуруостары өссө даҕаны ырытыахпыт мин каналба уруттарын сөбүлээбит буоллаххына элбэххитин чочутан биллириҥ төннөн элбэх маннык лайк туруораҕыттан очунан ютуб бу видеоны инники күҥҥэ анньар алгоритмнара үлэлииллэр дииллэр онон ону баас харыстаамаҥ уонна соһуруттарыҥ Ха дьылга дылы өссө биир таарыыны оҥоруохпун баҕарабын. Дьэ онон аныгыскы көрсүөххэ диэри.